Түребездә кунак бар. Программабызны дәвам итәбез. Студиядә Ләкшә Лилия Закирова. Балачак елларын искә алсак, мөгаен күпләребез балачакның матур бер хатирәсе дип Ялкын журналын отар иде. Җитте матур төсле рәсемнәре, яраткан рубрикалары, өйгә таралган хуш исе белән ул хәтердә балачак истәлеге булып тора. Бер мең тугыз йөз егерме дүртенче елдан ук нәшер ителүче журнал ничә буынны тәрбияли алган. Бүгенге тапшыруда хатирәләрне яңарту, үзебезне кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирелә сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, чөнки Тур эфир студиясендә Ялкын журналы баш мөхәррире Йолдыз Фәрвазовна Миңнуллина. Хәерле имин иртәләр булсын, Йолдыз, исәнмесез? Хәерле иртәләр, исәнмесез? Ничек килеп җиттегез? Аллага шөкер. Инде сүзебезне башлап җибәрик. Менә сезнең белән сезнең безгә килеп керүегез чыннан да балачак калып кайтты дисәк тә ялгыш булмас. Шулай ук ашыга ашыга һәр ялкынның һәр битен менә актара торган идек без журналга килеп керәбез гә бит. Ә бүген менә шушылай итеп ипләп кенә без ялкын журналының тарихын һәм бүгенгесен актарабыз барларбыз. Әлеге тарих битләреннән башлыйк әле сүзне. Чыннан да ялкынның Гомер озын булды. Алга шкер. Әр менә 90 яшен тутырып килә инде ялкын. 90 яшьлек егет. 90 яшьлек егет, әйе. Сез әйттегез инде 1924 елда чыга башлый. Муса Җәлил инициативасы белән аның беренче саны Мәскәүдә чыга. Муса Җәлил чыгара. Безнең татар балаларына бер матбугат ниндидер чыгарга тиеш диеп, бу әдәби журнал була. Иң башында. Шуннан ул үзгәрә-үзгәрә совет чорында бик зур тиражлар җыйган журнал була, Пионерия журналы. Бик күп язучыларыбыз, бүгенге көн язучыларыбыз шул журналда беренче басмаларын, беренче язмаларын бастырып, беренче шигырьләрен бастырып, шулай иттереп ул бик күп буын балаларына гына түгел, хәтта ки безнең әдәбиятыбызның аксакалларын тәрбияләгән журнал дияргә дә кирәк. Аларга беренче адым биргән журнал әйбит. Әйе, әйе. Инде менә 90 яшен тутыра Ялкын журналы да һәм бүген Тур эфир студиясендә Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Миннуллина. Э, бала күңелен һич кенә дә алдап булмый. Э, Йолдыз килешәсез әй бит. Э, аларны бүген мәҗбүр итү, куркыту белән дә ничектер үзеңә җәлеп итү мөмкин түгел. Аларны бары тик кызыксындырып кына була. Ә бүгенге көн баласын кызыксындыру өчен ой-хой күп тырышырга кирәк. Ничегрәк җәлеп итәсез аларны? Үзебез дә бала булырга тырышабыз инде, алар кебек булырга. Шулар белән бергә нәрсәләр эшлибез? Ну, беренче чиратта инде, әлбәттә, безнең балалар бүгенге көндә иң еш булган урыннары ул мәктәптә интернет инде, әйбит. Әйе. Шуңа күрә без ешрак мәктәпләргә чыгабыз. Менә Чаллыга килүебез дә шул мәктәпләргә чыгу белән бәйле. Сезнең Чаллы мәктәпләрендә без бүген көне буе йөрибез, очрашулар үткәрәбез, балалар белән аралашабыз. Аннары соң шул интернет мәсьәләсендә, әгәр дә инде бала шунда кереп чумган икән, әгәр дә инде аны аннан тартып алып булмый икән, безгә бер генә юл калырга, шул ук интернетта аларны тәрбияләү шул юнәлештә сайтыбыз эшләп килә аннан социаль челтәрләрдә безнең төркемнәребез бар э, анда балалар белән аралашабыз турыдан туры аралашу бар инде анда э, тагын бездә шундый әйбер эшләп килә бик күп еллар безнең э, журналның балалар редколлегиясе бар Ага. Балалар редколлегиясе бу яза торган балалар, киләчәктә журналист булырга теләүче балалар, язучы булырга теләүче балалар. Без аларны бергә туплап, журналның эчтәлеген формалаштыруда бергә уйлашабыз инде. Шул ук вакытта алар безгә язып та торалар. Быел бу балалар редколлегиясенә яңа кешеләрне җәлеп итү Уңаеннан без шундый әйбер ачып җибәрдек, ул журналистика мәктәбе, Ялкын татар журналистикасы мәктәбе дип атала. Ого. Әйе, ул ел әйләнәсе эшли безнең. Быел җәй көне безнең Сәләт Раушан оланы базасында бу Сәләтле балаларны җыя торган җәйге алан инде. Шуның базасында без беренче төркемебезне тупладык. 18 кеше булдылар алар. Җәй көне аларга мастер-класслар үткәреп, көн саен көнне, төнне эшли дирек инде алар белән. Э, шул э, төрле журналистлар килеп безнең ялкын журналистлары гына түгел башка э, матбугат чараларыннан да журналистлар чакырып күренекле журналистларны. Алар төрле юнәлештә балаларга дәресләр бирделәр, шул ук телевидение журналистикасы, радио журналистикасы буенча да, аннан соң басма журналистика буенча да. Һәм без җәй көне безнең шушы балалар беренче аларның тәҗрибәләре нинди булды, алар август санын тулысы белән үзләре чыгардылар. Интервьюларга йөреп, анда чараларда катнашып, президенттан хәтта интервью алып, сәләткә президент килгәне Рөстәм абый. Аның белән ниндидер әңгәмәләр корып, нәрсә булдыра алалар? Рифа апа Рахманның юбилее иде. Аның янына барып, үзләре бөтенесен эшләп, журналны чыгардылар. Шул беренче тәҗрибәләр шундый булды. Хәзер инде безнең дәресләр уку елы вакытында онлайн рәвештә бара. Интернет аша аралашабыз, аларга аудио рәвештә дә, видео рәвештә дә, болай басмада дәресләр бирәбез. Алар инде үзләренең язмаларын безгә җибәреп торалар. Һәм ай саен шул балаларның әйберләребез дә басылып килә. Бу инде яхшы билге урынына аларның басмалары чыга дигән язмалары чыга бит. Әйе, бер яктан яхшы билге, икенче яктан бу үзебез өчен үзебезгә яхшы билге. Әгәр дә инде без аларны шул дәрәҗәдә тәрбияли алганбыз икән, алар үзләре атлыгып тора икән инде нәрсәдер эзләргә. О, апа, без шундый тема таптык әле, языйкмы? Апа, без менә мондый темага уйлашкан идек. Ә бәлки ялкында шундый рубрика ачып җибәрергә кирәктер. Теге алар үзләре янып торгач, безгә дә зур бәйрәм шикелле инде ул. Шул редакциябезнең икенче бер составы кебек. Хәтта ки, бәлки, төп составы алардыр бүгенге көндә. Инде менә Чаллы укучылары тартылсын иде дигән теләктә калабыз. Кызыксындырдыгыз, Йолдыз. Мин үзем әни кеше буларак та менә кызыксындым. Э, миңа калса, бер генә проблема бардыр. Бүген, әлбәттә, журналист булу ул модно дип әйтегә, русча әйткәндә, ләкин Татар журналистикасы бит әле ул, әлбәттә, яшьләр арасында киң кул таралмаган. Ничек шәһәр яшьләре, шәһәр мәктәп укучылары дип әйтик инде бит, татар теленә аларның мөнәсәбәте ничек күренә сездән? Модный дигәннән, менә модный булырга тырышабыз инде үзебез дә. Алар барыбер мода нәрсә соң ул? Ул бит барыбер кемдер керткән әйбер, әй бит. Әйе. Һәм бездән тора шул шул ук татар телен, татар журналистикасын модный итү. Әйе. Ягъни, әгәр дә без бүгенге ә, балалардан бер адым, ике адым алдарак барабыз икән һәм дә ки шул башка Татар дөньясында гына түгел, гомумән, дөньяда, илдә булган яңалыкларны, үзгәрешләрне аларга җиткереп барабыз икән, татарча әйттереп. Әйе. Әйе бит. Ә, Һәм дә ки, бөтенесен күзәтеп барган вакытта, ә, алар да бит, ә, менә бу Бу апалар ярат татарча сөйләшәләр, бу абыйлар ә, барыбер менә шул әйберләрне беләләр икән бит. Менә без кызыксына торган әйбер белән кызыксыналар икән бит. Менә, мәсәлән, кичә Чаллыда йөрибез инде. Малайлар белән очрашу, малайлар утыра инде. Кәттә генә малайлар, айфоннары кулларында. Ага. Хәзер менә нәрсә белән шөгыльләнәсез сез дәрестән кайткач? Ну, мин айфонда утырам. Айфон белән уйныйм инде. Берсе әйтә. Әйе, әйе. Ә, яра, мин дә шулай әйтәм бит инде, ди безнең егет әйтә. Ә син нәрсә уйныйсың? Менә ни компьютерда Counter Strike уйныйм кайткач. Ә, бер яктан карасаң теге, ну, алар шулай иттереп, безне бит инде уңайсыз чарага куймакчы булалар теге әйе әйе син белмисең әле моны белмисең белмисең без күбрәк беләбез о безнең егетләр инде о син ничәнче уровеньда уйныйсың соң ә мин шул уровеньда уйныйм и болар кызыксынып китә уже болар татар булгач та әле теге төшеп калган кешеләр түгел икән болар да белә икән боларны дип мондый без Кызык сынатырган продвинутый дип әйдик инде әйберләрен. Шулай иттереп, балалар белән кызык инде ул. Шуннан да бүгенге көн баласы белән эшләү өчен чын мәгънәсендә психолог булырга кирәк. Моны инде сез тойгансыздыр. Һәм менә күренеп тора, Йолдыз әле Ялкын журналына килгәнегезгә бер генә ел бит, әй бит. Заманча шундый сулышта алып килгәнсез. Уңышлы булсын, эшләрегез, дәвам итәрбез әңгәмәбезне 548921 Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сорауларыгыз туса, тәкъдимнәрегез булса, рәхим итеп шалтырата аласыз, гамәл элемтәгә керүче бар да. Э, шалтыратсагыз, телефонны куймыйча көтеп торыгыз, без инде сүзне йомгаклауга сезне элемтәгә ялгаячакбыз. Инде журналның эчтәлеген дә барлап чыгыйк әле, Юлдыз. Ниндиләр үзгәрешләр кертелде анда? Бүген нинди сәхифәләр чыгып килә? Ну, мин бер генә ел эшләмим инде Ялкында. Ха, шулаймы? Быел 10 ел тула минем Ялкында Юк, эшләвем. Баш мөхәррир Әйе. буларак. Ә, Баш мөхәррир буларак 3 ел китте. Шулай ук менә инде. Алиса. Шулай күрәсез, Афәрин. мин алданрак мактап ташладыгыз, үзгәрешләр керттегез дип. Ә, Афәрин. Ага. нәрсә эчтәлеге ягыннан әй бит. Ә, Безнең менә Бер өч ел элек, дүрт ел элек журналның тулысынча рестайлинг үткәрелгән иде, журналны сәхифәләргә бүлеп, яңадан башка сәхифәләр кертеп, яңартылган, ничек дип әйтим, бераз шәһәрчәләштерелгән иде журнал. Әйе. Хәзер без быелдан башлап бераз кирсенчә әдәбирәк якка басым ясарга тырышабыз. Безнең журнал булай үзе өч өлештән тора. Беренче саның мәктәп тормышына кагыла, икенчесе, икенче өлеше шул мәктәптән соңгы кызыксынуларга кагыла һәм өченчесе иҗат. Тулысы белән алганда. Мәктәп тормышында инде шул төрле фәннәрдән без БДИга әзерлибез. Безнең республика укытучылары белән элемтәләр бик тыгыз һәм без алдынгы укытучыларны тартырга тырышабыз. БДИның катлаулы мәсьәләләрен ничек чишәргә, олимпиада мәсьәләләрен ничек чишәргә. Шул яктан ул татар теленә, әдәбияткә генә кагылмый, математика, физика, менә физика бик көчле бездә. Рәдис абый белән эшлибез без Әлмәттән. Физика, биология, химия Төрле фәннәрдән шул четерекле мәсьәләләрне, кыенрак балаларга тоелган мәсьәләләрне чишү юллары, аны аңлату, кыен темаларны шул рәвештә бара инде. Аннары соң монда шул ук класс сәгате, проблемалы темалар күтәрү, психолог киңәшләре, шундый мәктәп тормышына кагылган мәктәпнең һәр ягын чагылдырырга тырышабыз инде бу өлештә. Безнең Минем мәктәбем дип атала ул. Икенче өлеше Минем бүлмәм дип атала. Бала бүлмәдә нәрсә эшли, менә үзенә нәрсә кызыган. Ә бүлмәгә кереп бикләнгәч, шунда э. нинди тормышта кала ул, бит нинди э. мөхиттә? Нинди анда спортмы, музыка, да рәсем сәнгате. Монда инде э, шул нинди китап укырга, нинди кино карарга мөмкин, нинди музыка тыңларга, нинди компьютер уены уйнарга ахыр чиктә. Шуларның бөтенесен баланың мавыгулары дип әйтик инде. Өченче өлеш ул бераз теге интимрак өлеш. журналының минем көндәлегем дип атала анда инде мәхәббәт мәхәббәткә кагылышлы бөтен нәрсәләр иҗат шигърият проза яшь авторлар сүз иреге дигән безнең яңа менә рубрикабыз барлыкка килде без анда республикада ачылып килгән яңа авторларны бирергә тырышабыз алар белән интервьюлар шундый менә бераз интимрак шундый Шәмнәр яктысында, ни, ә, тыныч музыка белән генә, үзең генә укый торган бер шундый сәхифәбез безнең. Менә журналның концепциясе бүгенге көндә шулайрак. Хәзер Соңгы вакытта безнең мавыгу китте инде. Э, бер көнне редакциядә таптык Мөдәррис абый Әгәләмовның архивын. Ул бездә эшлидер. Э, гомумән ялкын белән бик тыгыз бәйле шәхес инде. Һәм бу җыеп барган булган төрле архивный фотоларында Тукайның э, озаткандагы фотолар, Тукайның бик сирәк фотолары һәм гомумән күп Күп кенә язучыларның шундый теге әлегә билгеле булмаган кайчан каяндыр табылып, каяндыр җыелып яткан фотолары һәм без үзебез дә мавыгып киттек. Кара, безнең бит әдәбият шундый бай икән. Әйдәгез әле менә шул якка өстенлек бирә башлыйк диеп. Һәм менә хәзер без шул фотоларны чыгарып, шул тарихларны эзләп, ничек булган нәрсә, нинди язучыларыбыз булган. Әле бит аларның бөтенесе дә бүгенге көнгә килеп җитмәгән, кайдыр сакланып ишетелмичә ята. Шуларны кайтару буенча шундый планнар инде алга таба. Инде безгә шалтыратучы да бар, Йолдыз. Кабул итәбез. Хәерле иртә, исәнмесез. Хәерле көн, гафу, шәхсиерәк сорау дисәм дә, менә мин былтыр ишеттем, сезнең шигырь микән ул, ни, Тукай мескен түгел дип. Бик искиткеч шигырь. Шуннан соң менә сезнең монда килүегезне ишетеп, интернетка кергән идем, анда ниләр бар, сәхифәләр, Йолдыз Миннулланың шигырьләре дә бар. Кызганычка каршы, менә ничә сәхифәдә Әдипләр дигәнеме? Әнвәр язучылары дигән минем компьютерда ачылмый, теге кытай хәрефләре шикелле. Шул ни, ни дәрәҗәдә ул? Миңа гына кыен түгелдер бит. Мөмкин булса әйтәрсез әле, яме? Һы, аның э, әдипләр сайтында кодировка дигән җиренә керергә кирәк һәм үзгәртергә. Миндә дә шулай кытай хәрефе белән ачылган ул кайвакыт Ага. ул сайт. Э, Бу һәм тагын бер сорау бирде ул менә сезнең шигырьгә кагылышлы бит. Чыннан да ул сезнең шигырь иде. Тукай мескен түгел, юк минеке түгел, бәлки Рүзәл Мөхәммәтшинныкы булгандыр. А, аһа. Инде безнең мәгълүм булганча Йолдыз Миңлуллина үзе дә шигырьләр яза. Йолдыз, сез чак кына әзерли торыгыз, әңгәмә ахырында сезнең берәр шигырьне дә тыңлап үтәрбез, ярыймы? Элемтәгә керүче бар. Хәерле көн, исәнмесез. Алло. Ә тыңлыйбыз сезне. Исәннәрмесез? Исәннәрмесез. Э, пенсиядә Илай Кыялда ял итүче, элеккеге тарих укытучысы Әлфия Әхметовна Баковеева. Илдус Сарвазовна. Менә сез э, Чаллы мәктәпләрендә булдык, балалар белән очраштык дип э, сөйләдегез. Зинхар өчен әйтегез әле, сезнең күзлектән караганда, безнең

Ә шулаймы? Әйе, бик кечкенәдә мине тәрбияләгән иде. Менә бит. Әлмәттә торганда без аралашып яшәгән идек. Ничек дип әйтим, бер яктан әйе. Менә без әле бүген мин бара алмадым 29-нчы мәктәпкә. Хәзер менә сезгә килдем. 29-нчы мәктәптән минем Лейсан апа белән аралашканым бар. Аларда бик көчле дип беләм. Милли рух.

Ягъни, бу мәктәпләр әле бездә татар гимназияләре бик күп, ләкин бөтенесе дә бүгенге көндә татарча гына укыта дип булмый. Бик сирәкләре бөтен фәннәрендә татарча укыта. Менә шушы гимназияләр һәм сездә мин шулай дип аңладым инде, сездә дә татарча укыту калган диеп, БДИдан куркып русчага күчмәгәнсездер диеп ышанам. Һәм бу сизелә балаларның ора алышуында. Чөнки каян сизелә ул, әгәр бала Татар гимназиясендә укып тәнәфестә русча сөйләшә икән инде. Әйе. Бу русча уйлый булып чыга инде. Русча уйлый, әйе. Һәм дәресләрдә дә теге бигүк аңлап аңлап дип түгел инде бигүк интегебрәк укыйдыр дип дигән хис кала. Ә кичә Карап йөрибез шулай, тәнәфестә чабышалар, сугышалар, татарча сугышалар. Хәтер шунысы да сөендерә, үзебезчә. Шулай, э, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Миңнуллина бүген безнең Тур эфир студиясендә. Сорауларыгыз булса, шалтырата аласыз, әле безнең вакытыбыз бар. Инде э, журналның яшь журналистлары белән танышып үттек, ә бүгенге көндә анда күпме журналист көч куя, шуңа да тукталыйк әле. Бүгенге көндә без биш яза торган журналист, барыбыз ун кеше. Безнең остазыбыз иң өлкән яза торган журналистыбыз диек инде күп еллар шунда эшләгән шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова. Ул безне тәрбияләп тора инде, өйрәтеп тора. кайтыш якларыбыз булса кисәтүләр ясап шулай иттереп э, коллективның әнисе була инде коллективның э, әнисе бик җылы күңелле әнисе һәм теге сөеп кенә орыша торган әнисе э, шуннан соң күпчелегебез яшьләр шулай ук рөстәм абый безнең бар фотограф ул да бик күп еллар эшли ялкында калганнар яшьләр дияргә кирәк Күбесе менә шушы соңгы дүрт-өч елда килгән кешеләр инде. Бездә эшли Луиза Янсуар шагыйрә, әдәби мөхәррир булып эшли Алмаз Мансуров яшь шагыйрь бүгенге көндә. Искәндәр Хәбибуллин тарихчы. Эшли Альбина Башарова, тәрҗемәче, филолог. Шулай эшли Раилә Сабирова, Без бер чорда килгән ик, Раилә Хәялиева инде хәзер, элеккечә Сабирова дим. Ул радиожурналист элек радиода эшләп киткән иде, хәзер бездә инде менә ничә, ун, ун, ун бер елдыр инде бездә язу эшли һәм аудио белән шөгыльләнә һәм дә ки безнең журналистика мәктәбенең җитәкчесе дияргә кирәк. Безгә шылтыратучы бар. Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көннәр булсын, Лилия, хәерле көннәр булсын, Йолдыз, бу Наилә апа Винданова. Әйе. Мин Йолдызны инде Фәрваз абый Миннуллинның һәм шагыйрә Асия Минһаҗеваның кызы дип беләм. Менә Йолдыз Фәрваз абый белән Әтиең белән мәрхүм инде урынжмакта булсын, Илдар Юзиев яшьләр өчен чын остазлар иде. Аларны менә алар бик күп Мөдәрис Әгълямовларны һәм башка бик күп Зөлфәтләрне, бик күп шагыйрьләрне олы шигърияткә алып чыккан шәхесләр һәм менә әле тыңлап утырам, рәхәтләнеп, ялкындай яшьләр белән, балалар белән ничек эшләвегезне тыңлап утырам. Менә Әтиеңнең эшен дәвам итүең өчен бик сөенәм, Йолдыз. Рәхмәт сиңа. Һәм тираж мәсьәләсенә килгәндә, инде әйтәсем килә, Ялкынның бик күп тиражлы чаклары булгандыр. Менә мин үзем уйлыйм, интернет заманында, әле ул башка гәҗит-журналлар бер хәл, анда өлкәннәр укый. Интернет заманында бүгенге бер Ялкын, бер данә, бер экземпляр Ялкын элеккеге без балачактагы ун меңгә тора торгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә, шуңа күрә эшләгән эшләрегезне менә бу татар журналистикасы мәктәбен ачуыгызны ишетеп шул кадәр сөендем. Димәк, бу безнең татар алга таба да яшәячәк дигән сүз, Алла бирса, тагын бер буынга озайтабыз дигән сүз, ялкын ярдәмендә шул ук вакытта. Һәм сорыйсым килә, менә безнең Чаллыдан элек сезнең белән языша торган Ленар Закиров бар иде, хәзер инде ул журналист булып китте, үзе мөхәррир булды. Чаллыдан тагын шундый сезнең белән эшләрдәй Эшләрлек өметле яшьләр күренәме безнең? Татар мәктәпләре бар икәне сизеләме? Рәхмәт, уңышлар! Рәхмәт, Наилә апа. Ә, чынлап та, Ленар турында әйтергә кирәк. Ленар Закиров безгә бик күптәннән язадыр, э, сигезенче сыйныфта укый башла, укыганда ук безгә яза башлады инде. Без аның белән бик тыгыз элемтәдә тордык һәм беренче курска килгәч үк без аны эшкә алдык. Аннары ул бездән китте инде, әлбәттә. Үсеп китте. Үсеп китте, әйе. Шулай. Ләкин барыбер безнең белән һаман да Аена бер булмаса ике килә. Әйе. Башкаларга килгәндә без берничә ел монда сезгә киләдер ик медиа покорение дигән фестиваль сезнең монда бар журналистика фестивале монда үткәрәләр иде һәм без ел саен киләдер ик шул балалар белән аралашырга Алар белән бергә мастер-классларда катнашып, сезнең университет укытучылары бирә торган мастер-классларда һәм шунда сайлап алган идек берничә бала. Алар шулай ук басылдылар бездә, әйберләрен дә җибәрделәр, ләкин шуннан соң ничек тә тынып калдылар. Ләкин менә мәктәпләрдә йөргәндә сизелә бар шундый балалар. Кичә бер егет Таптыгыз. Бишенче сыйныфтан. Ой, шундый егет, артист. Нәрсә дисәң дә торып баса, куелган тавыш белән шундый матур иттереп татарча сөйли. Бар шундый балалар. Мәктәптә бер очрашу вакытында күреп бетермисеңдер бәлки бөтенесен дә. Ләкин барыбер бер егет булса да, бер кыз булса да истә кала. Һәм әгәр дә инде без менә мәсәлән бүген биш мәктәптә булабыз икән, биш кеше табып китербез дигән ышаныч бар. Инде шулай булсын да, чыннан да. Э, әйт менә, Наилә апа әйтә башлаган иде тираж э, хакында шулай бит. Э, бүгенге тираж ничегрәк сезнең? Бүген шул 3000-4000 тирәсендә безнең тираж. ләкин без инде эшлибез бу юнәлештә һәрвакыт шул юнәлештә генә эшлибез инде ләкин нәрсә әйтергә кирәк бүгенге көндә басма матбугат барыбер кәгазь матбугат кулланыштан чыгып бара һәм дә ки барыбер Интернет заманында электрон версияләргә өстенлек бирергә бирелә инде. Балалар тарафыннан хәр хәлдә шулай. Шулай. Белмим, бәлки өлкәннәргә барыбер. Мәсәлән, минем минем үземә кәгазь рәхәт инде ул, әйбәт кулга тотып, карап, теге Тешнәп карап, иснәп карап дигәндәй э, рәхәт әйбер. Ә менә балаларда барыбер кичә сорыйбыз балалардан, сез китап укыйсызмы? Әле журнал турында сүз дә юк. Китап укыйсызмы? Э, Укыйбыз. Ну, кыскача вариантта укыйбыз. Әйе. Ә, ә, кәгазь вариантта укыйсызмы, электрон версияда? Электрон версияда укыйбыз. Ә ни өчен электрон версияда укыйсыз? Ну, чөнки Кәгазь вариант пычрана, бозыла. Алар инде башкача карый бу әйбергә. Аларда юк ул менә бездәге кебек теге ниндидер тактиль тоемлауларга игътибар итү, әм өстенлек бирү, ниндидер башка хисләр белән анда и сизү хисеңне җиде күз күзләрең аларда күз һәм менә күрә бу һәм алар аларның укуы да хәр башкача диагональ буенча укый алар шул хәтле тиз итеп кенә нишлисең бит э, туры килә инде алардан калышмаска киресенчә алдан барырга э, шалтыратучы бар безгә тагын да исәнмесез исәнмесез исәнмесез бар мин алмаз вәлидәловалары кем Сезне алдык, сезне алдык, сез туры эфирда, тыңлыйбыз сезне. Әни, тыңлыйсыңмы? Әйе, исемегез кем? Мин. Хәзер әйтәм, Башарова дигәнне әйтте бит әле менә бу ханым. Ул э, минем Башаров, Башаров артистның сеңлесе түгел, малай Әйе, Альбина Башарова э,

Гомумән, нәрсә китерде сезне әлеге журналга? Шәһәр кызы бит инде сез. Ну, әйтүемчә, мин шулай ук сездәге татар гимназияләре булган кебек бездә дә бар. Мин шулай ук татар гимназиясен тәмамладым. Һәм безнең гимназия э, тулысы белән ялкынны аладыр. Ул елларда да, хәзер дә ала. Э, Шуңа күрә без ялкынны дәресләрдә кулланып үстек, э, дәресләрдә укып, аннан өстәмә мәгълүмат алып, әйбит. Э, Һәм дә ки үзебезнең теге җитлеккән чорда хис кичерешләребезне язып анда ниндидер проблемаларыбызны язып аралашып үстек ә, аннан соң мин ялкынга килгәндә мин әле үзем дә бала идем миңа унҗиде яшь иде мәктәпне тәмамлагач шундук килдем мин эшкә һәм уку дәвамында Менә Эльмира апа Закирова чакырып алды ул вакыттагы баш мөхәррир. Һәм шундый мөмкинлек биреп, миңа ярты көн университетта булып, ярты көн генә эшләп, шундый тәрбияләп, бик каты үстерде. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтле бу яктан. Ялкынга Ни өчен килдем дигән сорау менә шунда ачыкланадыр инде. Шундый кешеләре редакциядә беренчедән булган өчен килдем. Икенчедән, шундый журнал булган өчен балаларга да кызыклы. Аннары соң минем балачактан да китәсе килмәгәндер инде шул. Балачак дөньясында бетереп калган. Әгәр дә кечкенә вакытта шу журналның баш мөхәррире булачаксың дисәләр, Илдус, ышанмаган булыр идеңме, әллә хыял идеме бу? I mean, беркайчан да җитәкче булырга хыялланмадым. Һәм ул минем гомумән хокума бик туры килеп бетми торган әйбер. Мин үзем бик ничек дип әйтим, иреклерәк кеше инде. Ә, шуңа күрә баш мөхәррир буласың дигәч, мин бик курка калдым. Аннары соң мине нәрсә монда

И мин әйттем үземә, ә син үзең эшли аласыңмы соң менә моны? Эшләп кара иде. Булдыра алырсыңмы менә? Йөрисең анда кешенен тәнкыйтьләү җиңел ул, ә үзең эшли алырсыңмы? Ага. Э, шул азарт китерде инде мине монда. Тәнкыйтьче йолдыз ничек карый инде бүген э, мөхәррир йолдызга?

Яшьләр бераз башкача уйлыйлар. Бу, белмим, яңа цивилизация кебек алар миңа. Чөнки аларның бөтенләй башка нигезләре башка димме. Бу беренчедән компьютер белән туып, компьютерда эшли башлап үскән буын. Һәм алар ничектер Һәм үзебез тудырган буын, әйе бит ансыз. Без тудырган буын. Һәм ул алар өчен компьютер ул менә тәнеңнең бер өлеше кебек. бүгенге көндә әйбит баш мийләренең бер өлеше кебек информация саклагыч мәсәлән әйбит хәтер кебек инде һәм моңа ничектер тәнкыйтьләп карарга кирәкмидер бу барыбер белмим кешелек үсешендә бер адым диикме соң барыбер ниндидер менә бер нәрсәгә адым, бәлки, бәлки киләчәктә, мәсәлән, безгә гомумән сүзләр кирәк булмас, без уйлар белән генә аралаша башларбыз, әй бит. Хәзер менә социаль челтәрләрдә язып кына аралашабыз бит кеше белән. Кыскача гына әйтеп шундый. Кыска кыска гына. Бәлки гомумән киләчәктә безнең ниндидер анда компьютер эшебез дә булыр һәм без шуннан гына уйны гына җибәреп аралаша башларбыз. Кем белә, барыбер бит без Белеп бетермим, без Аллаһ белүчерәк. Шуңа күрә тәнкыйтьләргә кирәкмидер, бер буынны да барыбер Аллаһ юлы белән бара инде һәр буында һәм аның ниндидер алдан корган планы буенчадыр дип уйлыйм мин. Бик тә матур фикер әйттегез, Йолдыз, кушылабыз бу теләкле сүзләрегезгә чыннан да. Инде менә э, сезнең кулда кечкенә генә бер китап та бар. Э, бу китап сезнең үзегезнеке шулай бит? Бу сезнең беренче балагыз. Шулаймы?

Күк тирмәсе дип атала шул бер китабыгыз. Китап күк тирмәсе дип атала. Ел 11 елда чыкты. Ләкин монда 2008 елга шигырьләр күпчелеге. Аннан соң әле чыкканы юк безнең җыентык балабыз гына чыкты яшьләр иҗатының ок юл дигән анда инде яңарак әйберләр бар Монда шул теге максималист чорда язылган. Ә, максималист чорда. Димәк, монда э, критикага урын бирелгән күбрәк. Максималистрак. Табылмый инде. Табылмый. Ә, менә. Мм, таптыгыз. Тыңлыйбыз. Ятсынамы яңа кысаларын тугарылу тәмен тоямы Кулларымда йөгәннәре яна ярларыннан ташкан дөньяның. Язмышымның 36 тузы җилпәзәдән җилгә, җилнең әрсез чагы. Юрамагыз, шикле әле, шикле, җомгадан соң шимбә булачагы. Йөзек көмешендә ант-вәгъдәләр кан кызуын түтеп йөдәтсә дә, язмыш түгел әле, алданмагыз, каһвә генә балчык кәсәләрдә. Эзе дә калмаган киләчәкнең. Куш уч хәтер аша бага кояш. Якуб бүген яңа Йосыфының тәшвиш төшләренә нокта куя. Күп нокталар куя кырык кәккүк сакау уйкусыннан уянып. Санамагыз, кулларымда бүген йөгәннәре яна дөньяның. Искиткеч. Йолдыз тагын бер шигырегезне бүләк итегез әле. Без бит шигырь яратучылар. Һәм бу чыннан да яңарак алым кулланылган монда. Менә э, бусы гомумән яш вакытта язылган беренче шигырь диргә була татар телендә. Бозлы тәрәзәдә бармагызы. Бармагызы кадәр төнге Казан Өнсез калган, дәшми. Миләшкә бал төшәр кышта тукталыштан тукталышка тоныклана гына. Ә кайдадыр Володарский урамында елда бер үк кичтә эчтән нидер көйли-көйли кунак әби көйсез оныгына оек бәйли. Елга порты тирәсендә исерердәй булып карыйсына елның-елы адымнарын саный карт көймәче. Оныткандай кире кайту барын, мәчет каршындагы йорттан ирурта сагай чыгып килә, ахры елда бер, тукта, алтынчы кат балконыннан кына гел ватык савытында төнгә керә. Рәңгеләр чатнап торган кышта тукталыштан тукталышка тоныклана бара шәһәр, тының белән җылытмасаң әгәр. Рәхмәт. Рәхмәт, Илдус. Безне бу минутларда әлбәттә инде балалар тыңлый алмый, алар мәктәпләрдә, шулай да балаларның әти-әниләре, әби-угайлары тыңлый. Менә сүз ахырында аларга әйтер сүзләрегез булса рәхим итегез. Хөрмәтле әти-әниләр, әби-бабайлар. Нәрсә дип әйтим? Безнең буыннан буынга тапшырылып китә килә торган хәтер бар, милли хәтер. Һәм безнең бурычыбыз, һәр буынның бурычы ул менә шул хәтерне киләсе буынга тапшыру. Һәм сезнең дә бурыч ул, безнең дә бурыч шул ук бер. Һәм без менә нәкъ шул юнәлештә эшлибез. Шул хәтерне тапшыру безнең миссиябез дип әйтим инде. Һәм Бергәләп шул эшне эшләү безнең өскә йөкләнгән бурычтыр ул. Ул ниндидер теләк белән эшләнә торган гына әйбер түгел, без аны тапшырырга тиеш. Чөнки безнең алдагы буын алдында Аларның безнең алдында бернинди җаваплылыгы да юк, безнең алдында алар алдында җаваплылыгыбыз бар. Чөнки алар аннары безне гаепләячәк, әни өчен безгә моны өйрәтмәдегез, ни өчен безгә тапшырып калдырмадыгыз дип. Без аларны бер нәрсәдә дә гаепли алмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез шулай гаепләрлек булмасын иде киләчәктә. Шул буынга бөтен үткән юлыбызны, тарихыбызны төрки-татар тарихын, төрки-татар әдәбиятын тапшырып калдыра алсак иде бергәләп. Күңел байлыгыбызны сакласыннар иде алар өчен. Кушылабыз бу теләкләргә. Уңышлар сезгә бары тик, Йолдыз. Сезгә һәм сезнең иҗат төркеменә. Рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, э, безнең бүген Түгәребездә кунак бар программасында э, Казан кунагы Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Фәрвәз кызы Миңнуллина булды. Инде программабызны дәвам итәбез.